Salut! An häerzlech wëllkomm bei Lux Play! Haut gi mer mat engem Remake zréck an d'Joer 1993 geholl. A mir hunn iergendwéi matkritt, dass sou e bekannte Looter-Shooter mat enger zimmlech origineller Cell-Shading-Grafik en drëtten Deel kritt huet. Sidd gespaant! Dëst Joer gouf en neie Remake vu. Décken, ass dat hei nei normal?
Dëst Joer gouf en neie Remake vun. Décken, kuck emol! Dëst Joer gouf en neie Remake. Oh putain, kuck emol putain!
Mee putain, wat ass dann? Do ass déi behënnert Eil, déi mech net weidergoe léisst an deem Spill do vun Nintendo, wat weess ech, wat dat soll sinn.

Sou, also fir meng Wéinegkeet kann ech definitiv soen, ech hunn op dat Spill gewaart an ech si frou, datt et endlech dobaussen ass. A lo wäert ech Iech och e bësse vum Spill erzielen. Den Original ass 1993 fir de Game Boy verëffentlecht ginn a war soumat dat éischt Spill an der Zelda-Franchise, wou fir en Handheld erauskoum. 26 Joer dono huet sech Nintendo entscheet, fir d'Switch ee Remake erauszebréngen, an dat am komplett neien 3D-Look. Inhaltlech bleift de Remake dem Originalen trei, mee verschidden Extraen huet den neien Deel awer schonn. D'Story ass natierlech, wéi een et vu Zelda kennt, zimmlech simpel. Hei strannt een op der Insel Kokolind a vun déier wëll een erëm erofkommen. Wat een dofir maache muss? Ma natierlech d'Insel erkundegen, sech duerch Tempele schloen, Monster a Bossen besiegen an Instrumenter sammelen. Wisou Instrumenter freet sech lo warscheinlech deen een oder aneren. Ma d'Haaptmerkmal vun der klenger Insel ass dee ganz uewen um Bierg. Wärend dem Spille gëtt ee gewuer, dass do ee sougenannte Windfisch dran ass a mat den Instrumenter soll een dee waakreg kréien an d'Insel verloosse kënnen. Also een Zil ass kloer vun Ufank u ginn, lo muss een sech nëmmen nach duerch d'Tempele schloen fir dohinner ze kommen. Mee dëst Spill bitt net nëmmen den traditionelle Spillwee vun 1993 un, mee et kann een natierlech och niewebäi Saache maachen, wéi zum Beispill bei de Boris goen, de bekannten Totengräber aus der Franchise. Nodeems een nämlech een Tempel erfolgräich duerchgespillt huet, kann ee bei de Boris goen an a verschidde Schwieregkeetsgraden Tempelen erstellen an déi herno selwer spillen. Natierlech mécht een dat net ëmsoss, mee et kritt een och Belounungen. Ganz am Ufank muss een eben bëssen erausfannen wéi een sech ustelle soll, mee wann een de Prinzip verstanen huet, da mécht et relativ vill Spaass. Wielen kann een tëschent all deene Räim, wou ee bis elo an den Tempelen duerchgespillt huet. Vun Räim mat dräi Dieren oder mat zwou oder mat enger Trap, mat enger Lieder oder einfach mat enger Drehtür, wéi een dat esou schéin nenne kann. Et huet een esou vill Auswahl a wat ee méi Tempele gespillt huet, wat et herno natierlech méi schwiereg gëtt, fir sech fir e Raum ze entscheeden. D'Sweeney Momenter bleiwen awer bei dem neien Deel och net ausgeschloss. Oft wann een grad an engem Dungeon ënnerwee ass an et muss een eng Trap erof klammen, huet een heiansdo sou ee klengen 2D Effekt an deems een nëmmen vu lénks no riets goe kann. An dat ass nach net alles, hei huet sech och wéi op aner Plazen Nintendo nämlech amuséiert Elementer aus dem Mario Universum mat eranzebréngen. Et gesäit een Gumbas, Shy Guys, An souguer de Kettenhond, mat deem een och e ganze bëssen Interaktioun huet. Et ass also net nëmmen ee Remake am klassesche Sënn, mee et huet een och Momenter, wou engem d'Häerz opgeet an een nostalgesch gëtt. Wann een net schonn nostalgesch genuch ass, ee Remake vun 1993 ze spillen. Eng ganz aner Niewesaach, wou ee sech drëms bekëmmere kann, ass Muschele sammelen. An nee, ganz sou einfach wéi een sech dat virstellt ass et net. Dee kritt een nämlech net nëmmen aus Droen, mee et muss een och Rätsel léisen, mat de richtege Leit schwätzen, beziehungsweis deenen hëllefen oder sech amuséieren op de richtege Plazen ze gruewen. Wat een als Belounung kritt, verrode mer awer net. A wéi an deenen meeschten Zelda Spiller sammelt een am Laf vum Spill vill Häerzdeeler an Items. A wann een op eemol op engem Punkt net méi weider komm ass, muss een nëmme waarden bis een dat richteg gesammelt huet a scho kënnt ee rëm weider. Mee ass de Remake da lo vill vereinfacht ginn vis-à-vis vun dem Originalen? Ech perséinlech hunn den Original net gespillt, mee a verschidde Momenter vum Spill ass awer och. ganz vill Verzweiflung opkomm. Et kritt een relativ wéineg Hinweiser fir den nächste Schrëtt beziehungsweis wou ee muss higoen. A Problem domadder hunn ech perséinlech net, mee deelweis verbréngt een Stonnen domadden eraus ze fannen wat ee muss maachen an dann ass et herno esou simpel. D'Tempele ginn och, wat natierlech normal ass, ëmmer méi schwéier a méi ëmständlech. Ganz interessant war awer, datt een am Laf vum Spill méi Geheimnisser gewuer gëtt a wat elo genau geschitt, wann een de Windfisch erwescht. D'Spill gëtt doduerch vill méi interessant ze spillen, wann een net onbedingt wëll wëssen, wat dann do genau elo leeft. Am Groussen a Ganze goufen et, wéi an deene meeschte Spiller, Momenter vu vill Verzweiflung, mee haaptsächlech hat ech onheemlech Spaass a Freed um Spill an ech géing mengen, dass fir all Zelda-Fan dat dote Spill net ewech ze denke wär. Ganz egal, ob een d'Originalschneckerduerchgespillt huet oder net, ass awer géing ech mengen ee ganz anert Feeling eng Kéier ee Remake ze spille vun engem Spill vu viru 26 Joer. D'Spilldauer läit ongeféier tëschent 10 a 15 Stonnen, deemno ob ee sech wëll amuséieren nach alles ze sammelen. Also ech si ganz begeeschtert an ech empfeelen et jiddwerengem weider dee Fan vun de Spiller ass.
Jules, kënns de rëm? Mir musse Borderlands 3 umoderéieren. Jules, hallo?
Wann et ëm de King vun de Loot-Shootere geet, géinge verschidde Leit warscheinlech un Destiny oder vläit souguer nach un The Division denken. Awer kloer ass, dass et do nëmmen ee richtegen Uwäerter gëtt, that's right baby! There can only be one Borderlands! No 7 laange Joer ouni neit Borderlands, an sorry Pre-Sequel, mee du ziels net, géi zeréck an déi Cash Grab Hell vun där s de hierkënns, hunn d'Leit awer natierlech och gewëssen Erwaardungen un en neien Titel. Grad well aner grouss Marken de Marché mëttlerweil fir sech beusprocht hunn, oder respektiv menge se gingen en fir sech buspriechen, Geil du Ente, jo du häss sou gudd kéinte gin, mee du bass beste Fall just mëttelméisseg, jo dat beis du, jo dat bass du. Ganz klassesch hält Borderlands dru fest, dass een net, wéi mëttlerweil typesch, an enger Shared World spillt, mee een säin eegent Abenteuer alleng oder mat bis zu 3 weidere Kollege bestreit. Wat dobäi awer nei ass, ass dass een tëschent zwee Schwieregkeetsgrader wiele kann, Easier fir déi Leit déi sech op Story a Ballere konzentréiere wëllen, an Normal wou een eng fir Borderlands typesch Challenge gebuede kritt, an d'Wiel vun de Waffen och méi bäidroe kënnen. Ween drop steet seng Frëndschaften ze pfleegen, dee wielt zousätzlech de Modifier Cooperation aus, wouduerch all Spiller säin eegene Loot zougedroe kritt, an d'Géigner fir all Spiller u säi Level ugepasst ginn. Weem seng Kollege lo net sou wichteg sinn, wäert sech mat Co-petition besser zerecht fannen. Heibäi pfäifen d'Géigner drop op e Low-Level Spiller mat an der Grupp ass, an Ninja Looting ass, jo wéi et sech u sech eigentlech och gehéiert, rëm dran. Ween also ëm de beschte Loot streide wëll, oder behaapten, Nee do war keng legendär plus 100 Waff, wat spacks du do?

Sou, lo kéint een awer endlech och mol ufänken zum Gameplay eppes ze soen. An dat léisst sech ganz einfach zesummefaassen andeems ee seet, Hey Borderlands, wëllkomm am Joer 2019! Huel der eng Béier, ech guidéieren dech! Domadder wëll ech soen, de Mouvement vun de Charakteren ass am Verglach zu fréier lo vill méi flësseg a physesch. Et kann een sech och lo op d'Kanten eropzéien, wouduerch och eng gewësse Vertikalitéit an Déift an d'Spill kënnt. De Gunplay gouf och massiv verbessert. Wärend verschidde Waffen a Borderlands 2 nach extrem onpräzis waren, fillen sech d'Waffen elo all, bis op puer Ausnamen, u sech zimmlech angenehm un. Wou een hinziilt, do schéisst ee gréisstendeels och hin. Dat mécht Sënn. An dat ass natierlech och alles vun der Waffeklass an dem jeeweilegen Hiersteller ofhängeg. Apropos Hiersteller.

Ich suche ne Waffe. Wéi denn?
Einen die schießt. Ja, da hab ich so einiges für dich im Angebot.
Komme mir zu der Story an de Charakteren. Wéi ëmmer schléit een sech als ee vu 4 Volthanteren duerch d'Welt vu Borderlands, éischmools awer net nëmmen op Pandora, mee och op 3 anere Planéiten, déi all eng ganz aner Atmosphär bidden. Promethea ass e Planéit, dee vun Héichhaiser iwwerzunn ass, Athenas erënnert un den Tibet,

A souguer Libblinge wéi de Rhys an de Vaughn aus Tales from the Borderlands si rëm dobäi an dreiwen d'Story mat ganz vill Humor no vir. Och eis Haaptcharakteren trauen sech mol méi de Mond opzedoen a verschwammen net grad zu gesichtslose Marionetten. De Zane klappt ëmmer seng selbstiwwerzeegte Spréch.
We had a weekend at the casino, did you forget me? Wärend Mouse lues a lues vum disziplinéierten Zaldot zum Action Junkie gëtt, Woohoo! D'Amara ass eng rebellesch Sireen, dat sech weigert eng sensibel Säit ze weisen an de Flag ass eng besonnesch mordlüsteg KI. Hir nei Action Skills sinn och méi déif wéi dat fréier nach war. All Vault Hunter kann tëscht 3 verschidde Skills wielen, déi all hiren eegene Skill Tree hunn. Déi kënnen awer beliebeg gewiesselt a gemixt ginn. Ich schaff es nicht! Zu vill Skill!
What is up brothers and sisters, God Queen Tyreen coming to you live, we got something real special for you today!

Mä bon, wann een awer mol bei Borderlands kee Bock op Quests huet oder d'Kollege keng Zäit hunn, gëtt et mëttlerweil Ofhëllef duerch en neien Horde-Modus an Dungeons fir tëschenduerch, bei deenen een och mat Hëllef vu Matchmaking Matstreider fanne kann. Weiderhin goufen et nach weider kleng Verbesserungen, wéi méi déif Upassungsméiglechkeete fir säi Charakter, Waffeskins a besser Gefierer. Eenzeg muss ee soen, dass plattformofhängeg vill Performance-Problemer bestoe kënnen, woubäi dat bei eis am Fong net wierklech opgefall ass, ausser villäicht beim Opmaache vum Inventar, Wëll d'Spill mol eng Sekonn un d'Ruckele ka kommen. Weiderhin ass et net vill opgefall, mee et soll bei villen esouguer scho mol zum Ofstuerz komm sinn. Als leschte Fazit kann een also soen, dass Borderlands 3 am Fong genau dat ass, wat een sech als Fan vun der Rei oder Looter-Shooteren am Allgemengen erwaart huet. Neen, dach, ohh! Och wann déi nei Villains net grad wierklech un den Handsome Jack rukommen, hu se witzeg Momenter a virun allem al Bekannter wéi de Claptrap an de Zero kënne richteg iwwerzeegen. Mat iwwert enger Milliard Waffen, jo, dir hutt richteg héieren, gëtt et och méi wéi genuch ze looten.
Woah, gäil Loot! Oh geil Loot! Ah!
De Gunplay ass top an et ass Wahnsinn wéi vill Gearbox aus dem Cell Shading Look rausgeholl huet. Virun allem kann d'Beliichtung sou richteg schéin iwwerzeegen. Op wat waart der dann nach Kanner? Hop hop op op Pandora, looten a levelen a sou! Go go go!

Irgendwelch Bedenken zu der ganzer Saach? Mo, just dat ech fir de Rescht vum Dag aus si wann ech an d'Box gekackt hätt, mee soss geil, ja geil, hu ech Bock drop.